Salam hormatly dostlar we ildeşler esas hem Twokylç adynda Facebook görýärler ýa Twokylç adynda YouTube görýärler. Meň esasy niýetim YouTubedan hemde Facebookdan ilime günüme dogan garyndaşlaryma hossarlama ýurdyň haýsy künjeginde ýaşaýan bolsada şolara dogry bir başymyzdan geçen Pajaly gün gülleri we şonuň ýalam başymyzdan nähili ýagdaýlar bolup geçdi we häzir häzirki ýagdaýda nähilli onam şonuň üçin hem käbir dostam bilen gürrüňdeş bolýan ýa şolaň öz pikirini biljek bolýan ýa şo ýagdaýlardan zatdan sapak alar ýaly. Şoň üçin men häzir hormatly Begmyrat Gereý Germaniyada ýaşaýa ençem ýyl bäri bosgunçylykda şondan bir haýyş etdim skype üstünden

Sagbol. Ýedigenler. Türkmen Sähranyň milli gahrymanlaryna. Gün geçýär, Aý aýlanýar. Ýyllar bir-biriniň yzyndan elýetmez maksady yzarlaýan irginsiz kerwen dek şol eňip barýar, eňip barýar. Gar üstüne gar düşýär, Gubar üstüne gubar. Ýamanlarymyzy, ýagşylarymyzy, ýagşy günlerimizi, ýaman günlerimizi diýersiň hiç haçan hiç hili hadysa bolmadyk ýaly şol gömüp barýar, gömüp barýar. Gar üstüne gar, gubar üstüne gubar. Göwnüme ýaňy ýaly. Meret agaň aýaly goňşymyz Soltan eje. Gara öýüň daş işiginde solup giden düşeginde dolan aýyň yşygynda pişgesini süýndürip, süýji-süýji gürrüňin datly bala döndürip ýegewürip oturany. Alkymynda çoňkaryp, Otyrdylar aňkaryp bir gulpaklyja oglan gyzjagazy mawuja. Ajaýyp Soltan eje şol gürrüň berip otyr. Diýrsiň dertleşýän ýaly gözel türkmen sähramyň asuda asmanynda patrak ýaly açylan sansyz ýyldyzlar bilen. Diýrsiň gepleşýän ýaly şol tirkeşdirip otyr. Gysga egene kysbany, Her biriniň şanyna Düzüp ajap desbany. Görünse şol üç ýyllyk Saryja tomus düşer, Görünende ýallyrak, Gündüzi ýangynlyrak, Gijeler salkynlaşar. Ol ömri zaýa ýyllyk, Parlap dogar, tiz ýaşar. Gylygy ters dünýeden ýüregi otly geçer. Ülker dosy tomusdyr, ýaşan güni gyş bolar, güýz hasyllar ýygnansa, göwni örän hoş bolar. Görýäňizmi ol üçi, ekizowlakly geçi, bir-birinden azaşyp mydam sergezdan olar. Hanha uzyn ak ýoly görýäňizmi balalar? Köşegini ýitirip, şol zaryn bozlap giden, ak süýdün döke-döke balasyn yzlap giden ak maýanyň süýdi eken. Ol görünýän ýedisi ýedigendir guzular. Görüp göwnüm ganmasa ýürek-bagrym üzüler. Ýedigenim ýedi ýyldyz Ýedi gonar, ýedi göçer, sanasam sogabym artar. Ynha, şu sanawajy ýedi gezek bir demde gaýtalap bilen bende haýyr-sogap gazanar, günäleri azalar. Uzadykça Soltanyjaň geň-enaýy dessanlary haýran galyp çagajyklar Doly ýaly görýärdiler ýüz müňlerçe wakalardan tutuşlygyna asmanlary. Ne geň dünýä, eý, Taňrym! Ýyldyzlaryň dünýäsi. Eşdilip duran ýaly dirsiň gohy, gowgasy. Ýedi genler, ýedi ýyldyz, ýedi gonar, ýedi göçer sanasaň sogabym artar. Kimlerdikä ýedi genler? Atlary şeýle mukaddes. Haýsy ýagşyzadalarka, nädip şeýle at alanka? Olar haýsy gerçek, nähili ärdi? Atlaryn sanasaň, sogaby bardy. Belki, ol ýagşyzadalar Beýik Taňryň gazabyndan il-günün gutarjak bolup janlaryndan geçendirler? Belki olar ýeriň ýüzün durşuna ýagşy etjek bolup, dünýäniň bar ýamanlygyn ýedi pyýala dolduryp bir deminde içendirler, kim bilýär. Şuňa meňzeş köp soraglar Soltanejäň ýigi ýaly beýnimizde aýlanýardy. Öňündäki püşgeleri gitdigiçe azalýardy. Ýyldyzlar öçüp başlaýar, Ýedigen göçüp başlaýar. Soltanajaň höwrüleri bireýýäm ýatyp galypdyr. Ikisi-de guzy ýaljak süýji-uka batyp barypdy. Soltanajay turup ýazýar-da birin içerik geçirýär iki köşegi hoşlaşyp Daňýyldyz Ýedigen bilen ýygnaşdyrýar ýumaklary, düşegi. Hawa, balalar, ýaňy ýalydy şu gürrüňini berip duran zatlarym. Diýersiň, gara öýde ýerinde ýaly hem-de ýaňky tutup geçen atlarym. Emma durup bir seretsem yzyma kyrkdan aşa gar düşüpdir üstüne. Düşüpdir ol enaýy ýatlamalar gatlap, gatlap toz topraklar astyna. Soltanaja nirde, Mawuja hany, kim bilýär. Belki Soltanajamyz şol ýyldyzlaň ýanyna adaşan owlaklary ýüregi ýanan enä tabşyrmaga gidendir. Ýa kösenen Akmaýa bilen Zaryn bozlaşyp, Köşegini yzlaşyp gowşurmaga gidendigini kim bilýär. Ine, şeýdip, düýnki suw ýalyja gulpakly çaga, bu günki çalaran Daňatar aga ak jaýyň daş işiginde, doran aýyň yşygynda, gülli düşegiň üstünde, dür asmanyň astynda, oglanjyklary daşynda, çaý saçanyň başynda käse-käse çaýyny içip, Könelerden täzä geçip gürrüň berip otyr. Ýöne eziz balalarym, men bu gije halkymyzyň gujagyndan göge uçup, daňa sary ýollar açyp barýan ýyldyzlary hakda gürrüň berjek azly-köpde. Diýip, agyr gaýga batýar. Birden uzak oýa gidýär. Soň galdyryp agras başyn sözün şeýle dowam etýär. Meniň eziz balalarym! Gögüň ýüzün gowja gözläň. Tananlarymy görkezeýin, barmagymy gowja yzlaň. Hanha ol topbak ýyldyzlar, hatar-hatar ýedigenler Türkmen sähra asmanynda ýanyp-ýaldyrap doganlar, Eneleň päk duýgusyna, Eneleň päk duýgusyna, aşyklaryň söýgüsine, Atalaryň hormatyna, adamzadyň gudratyna, Ýaşaýşyň päkligine, ýürekleriň aklygyna tüýs ýürekden ynananlar. Aý ýalkymyna. Tenin ýuwup, daň şemaly täret kylyp, ynsany Taňry dek söýüp, öňünde başyn egenler, topraga sežde edenler atar, atar ýedigenler. Gözleriňiz soraşyp dur, ýene aýt diýip olar hakda, janym bilen aýdaýyn men, bilýänlerimi azda-köpde. Agyr howalarda uly namysda men-men diýip orta çykan ärlerdir aňzak gyşda yssy berip iline, ganymlara gatyp ýanyp duran narlardyr. Aňzak gyşda yssy berip iline, ganymlara ýanyp duran narlardyr. Ruhlar asmanda parlak ýyldyzlar, Ganlary sähramda läledarlardyr. Hatar-hatar ýedigenler, ynsana başyn egenler, Topraga sežde kylanlar, Ýedi gonar, ýedi göçer, gijelerden dynman geçer, Baryp şanly dagy guçar. Ýagty günüň ýolun açar. Salam size eý gudratlar, Beýik daglarda bürgütler, Dessanyňyz ýüreklerde, Mekanyňyz dur asman. Sanasam sogabym artar, Sanamasam däl men ynsan. Tarasam togabym artar, sanamasam däl men ynsan. Toga köşeklerim, ol är doganlar näçe alkyşlansa ýene-de azdyr. Asmanyň bezegi ol ýedigenler, ýaşsalar hazandyr, dogsalar ýazdyr. Ýüreklerde altyn bilen ýazarys Dünýä dursa diri galar atlary soraýaňyz sizden soňda sorarlar ol ýedigenleriň kimdi atlary. Ýada düşenlerin geçeýin sanap. Ýyldyz kän baryny bolmaýar tanap. Goňşy golam ata eneleriňizden daýy daýza ýene ýeneleriňizden soraň galanlaryny Yzyny kesmän ajaýyp ýyldyzlar dolydyr asman. Okaýan dek iň mukaddes kelamy, Hersine müň sunup alkyş-salamy. Sanady atma-at, hatarma-hatar, Ýüregi başly, gözi ýaşly Daňatar. Hanha, ol görünýän dörtler Esen tuwak, Magtym şirli. Hanha Gürgen ýüzi nurly. Ol Aýmät çyn şirliň biri. Hanha Ändin ärleň äri. Hanha Gyzyl sähraň şiri. Hol ikisi ömri zaýa. Meňzäp duran güne-aýa. Arslan arka şir emady. Öçmez hergiz ýanar durar. Ýüreklerde ýakan ody. Ol ikisi hem-de ata. Haýp etdiler boldy hata. Hol ýaldyrap Duran Jelil, ynsanyň päkligine delil. Hol görünýän Seýit gojuk, ýüregi ak, göwni açyk. Hanha iki Abdyljelil, ýatdan çykarmaz uly il. Ol biriniň ady Hally, giň sähranyň-da ady belli. Ýanynda ýene biri bar, Türkmeniň goç ogly Bidar. Hol ikisi gana bulaşan. Hol iki gana bulaşan, Biri jellat eline düşen, Ol birine gülle degen Ahundylar iki dogan. Hol görünýän bäş körpeler, Bir-birinden ýaş körpeler, Bir arkadagy arkalar. Ol Gol görünýän Baýrambibi, Ýanynda körpe balasy, Eşdilip dur, toba Taňry, Enäniň ahy-nalasy. Tana-da atma at, Hatarma hatar, Hatarlaň diýdi gör. Sanady atma at, hatarma hatar, hatarlaryň yzy gör nirä ýeter. Soň sözüni aýaklap ýuwaş-ýuwaşdan başyny galdyrdy dyzyna çöküp, diýdi, Balalarym gyýylmaň beýle. Hanymlaryň ganly güneşi batar. Matamyň ýerini toý-baýram tutar. Godallaň durmuşyň kanuny şeýle, Mundan ýyldyz ýaşsa, ondan daň atar. Berlin, bir müň dokuz ýüz togsan.
Sag bol. Sag bol minnetdar Begmyrat däde ýaşyň uzak bolsun görjeň gowy bolsun biz bu ýazgyny häzir bir müň üç ýüz togsan dördünji ýylyň onunjy tirinde ýazga geçirdik miladi hasap boýunça Iki müň bäş iki müň on bäş birinji julaý sag bol minnetdar ýaşyň uzak bolsun Size sag bol. Şu diýseň şo ýawuz gülleri ýada saldyň şo ýawuz güllerimiz başymyzdan geçen bir müň üç ýüz elli sekizinji ýylda has bizde